nanyisou ga ni juok nitie to jomoko pingore koda ni ae in in gi village mentality in a puodho jomoko be wacho niya in kose lime machandi ni gigi abiro koro itho wuoyo bwa juok nitiere manyisou niya juok nitie kendo ohangla ka juok ogoye tach to wacho ni amisi donjore gi our favorite artist en oyware gi artist an ok ayware ng'ato juok nitie adwa nung'e kendo ginie adwa wuoye kawuono to kachaka wuo kendo mana nyisou niya life is so deep and spiritual nitiere gik moko minyalo ne ng'iyo ing'iyo gi wang'i kama to ok ine ing'iyo kendo ing'iyo ang'iya maber gi tong wang'i to ok ine ineno to ok ielewa maka ng'ato elo ni kaka wacho "Ah, kare gini en kama koro kawuono adwa elo ni gimoro bunge ni ohangla kar ka nitiere jok mawuotho gi law achiel law achiel ma events to opogore opogore to en gi law achiel ma po nono ni opogo lawno to kala to en achiel bung'eyo ga gino bung'eyo ni othicho jasuba wuotho gi law achiel aya koro newa

Simba Wood Mbita.
Ah. Ginunga. Kumoro amora ene gi lawno, Ramogi ene gi lawno. Ko perform dale liel ene gi lawno. Ka ene eh, stage ene gi lawno. Ka otimo live recording ene gi lawno nyaka videos mogoyo ene gi lawno eh? dhi ng'i ang'i othicho jasuba ibro neno ka ok opogre gi jaket kata law madwa chalo kamano ma ka kalo ka jaket opogore to kalano to nyaka bedi dhi ng'i an ok anyal wuondi to ma otimo nikech ong'eyo ni juok nitiere ma kata en owuon nowacho winji
nadhi dala mo dayo nodhi mokona gini to ng'irado gi jaduong' manie koro jaduong'no Adwa ni mondo sari. Mhm. Koro golo sari. Onego wang'e kech imbe nok ing'eyo. Mm. Koro koda sari. Mm. Daye mong'o sara. Daye mong'o sari.
Koro about ang'o ni sero nitie mar geng'o gima rach kik timreni. Mm. Manyiso ni a othicho, gimitemo wachona kanyo ni nitiere juok e thum ka a. Ma juok eh, kidhi ime ti isarori mondo kik gimoro amora timre ni kiwuok oko kacha cha. Manyiso ni gigi nitie, ok onyal bed ni en Illuminati, ok onyal bed ni en ring milwake- mirwako e lwe- e lwetino, lakini gigi to nitie, donge? Mano kende gima agombo nang'e. Gigi nitie. Ma mano to nitie. Mm.
Koro donge iwinjo? Ha? To gimomiyo ineno kothicho timo kamano, winj story ni. Mar sani kijana achiel ne winje. Kiwinjo ka nowacho ni noya kuonde ni moko. Mm. To kone ni oywa ndawa no to kudhi yo no kedhi e hall kar Freddy. Freddy wuod Martha ma ng'owero min babies. Mm. Mabiro timo kamano.
Mm. Iwinjo? Eh, ma e gi- samoro gik mano kudhe ne f- ng'ane ne wuod madha ni ema nomiyo olal nikech tiyo Nikech kowinjo kiwinjo, Tiyo kowinjire. Mm, Aya, Mar ariyo, mhm, sami wuon wuon ma sani yalo ni. mm, Sami ni emeno gilaro pong' go nyango yo ya soba Mhm. alungire mbu Mhm. mami Mhm. thumno ne gilaro Mhm. moduogo bano nyango ja soba ni nyango nyakwar dala Mhm. ok ibi chamo Mhm. kwalo gige Mhm. nyango tingni piny Mhm.
Iwinjo? To mano emomiyo anyisi niya, piny ka life is wicked to mondo mi imbe ibed e life kar ka mi yie mibedi nyaka ibed wicked imbe ok awuondi anyisouga pile ka pile kik iyie ng'ato ng'ad ngimani ka sani pok ochopo to wena wuondou ha? to an mano emomiyo koro ahero thicho nikech ma ng'ama wacho adier mano gik mantiere mano ng'ama wacho adier an ahero ng'ama wacho adier ng'ama tiyo gi bilo onge tabu kwani bilo en, en, en juok mm? You protect yourself mana ka ng'ato chwanyi mm? to mano jasuba to ok kata thicho kende jasuba te giwuothoga gi law achiel dhi ng'e kiwena wuondi ng'e mae Waluo lando wangla ng'ama koro nya ng'iyo monya piem go koro kone. En ema en top.

dona ma kan mang'e law achiel ma white no kumoro amora modhiye ma white no ema kochenjo to chenjo tisad no lakini an gi kata obed mana koti to white ochuno eh? Mm. to jasuba moro amora ah, ang'e ni biro wacho ni ah misi ang'o miriambo A- abiera atang' ni wa mar odos odos jasoba newa za madays Ah, tupo tu uko salama lakini niko salama sioni mabaya weche mane owacho be nowacho maricho ma gino nochwanyo kindwa kode ma kata dhawo nobede ma pani jopiny ong'eyo
Omeri mose to neru, to neru to omi moso. En odiechieng' kendo mwarade tie jamna kaka pile. Mata iye na Nelvin Opande to odiechieng' ma kawuono. Jawayo weyo, nokecho mene karo, jawayo nindo.
Asamo minene. Fiesta Production.
Odos me kama. Jasoma mora mora, giriekore, ji oriekore. kata tangni ang'e ni wacho ni oh, atangni wa mar eh, onyi papa jay ne onyi papa jay waekesaji wote Homa Bay Dong ina no kala baru ji papa je. Ano ka jaluo. Ang'e joma koro wacho ni, "Ah, ya misi, imbe dong in gi law achiel." Ozuo, ozuo, bigo zuo. ambe dong an rembi suba kosi weni iweni hata foni dong de ok law ni de tiyo sacham an mana gi law achiel ma kati romo na koda tibro neno mana law achiel ma kopo ni alwoke ni arwake to pod arwako mana marakwar rakwar ema arwako kapo ni ma pod tuo to wan ing'e ni wan josuba nwaya ya Uganda to Uganda kamane kaka ji timore kata idhi mana e president ma Uganda kiwe na wuondi ne wa Museveni
when the NRM government
and somebody either from UBC or something you just line up on the microphone let's have five first and then

koro dong ineno ang'e ni nitiere nyaka sani pod nitiere jok moko makia niya ni nitiere ga meaning mar bedo gi law achiel mar ng'a wato ber ber watero warwako e lela wa josuba nitie jok moko marwako aendni moko to min nirwako ayanda en ayanda achiel mok kata itimri nade to kata tiye dende to jomoko be nitiere ma mano gudu ne moko gol ma kata ang'e nitie jok makia ni nitiere gik matimore kaka mago ukia abiro nyisou mang'eny use wide quarter abeg and use wide quarter ozuo